Mina ndikudzi. Wakanzwa here imwe nyaya yakaitika? Nyaya, nyaya, nyaya, nyaya. Chii hanzi? Nyaya nyatika iyo. Nyati, nyati, nyati. Nyati, nyati family, nyati, nyati chaiye. Chidoro here chakafana nesupa so chinonwiwa chiri chikunetsa so.
Ndinotaura zvechidoro ndochidini chidoro? Ndorwa doro. Alright, alright, alright. Utara nyati yakajamba ku ku game park. Gona resho. Alright, kana usingazivi nyarara, maya ndikudze imwe iri kupisa izvezvi. Unoziva nozi mai Jeremiah. Andi tiri kuti bo utara zve nyati yakajamba. Nyati yacho hata usi kuiziva, ngatitaure zvomwe mai Jeremiah obvious unoziva. Aiwa.
Ta chitaura zva nyati zvacho. Nyanzi nyati yakaita se nyati chi nyati wacho. Zvinobatsirei nyati wacho haumuzivi?
Handiuti uda undiudze here?
Ameno hanzi akaenda kuhotera uko. Subscribe, like, comment and, and share. share. Never a miss a video from us. Thank you. Kuhotera so
kana akaenda kuhotera saka zvine basa here? handiti ukuona kuti hausi kuziva nyaya yandikuda kuudza saka ndati ngatisiyei tiende pane imwe taura taura taura nyati akaenda kuhotera ehe akaenda kuhotera akaane mukadzi kumba
saka kana une mukadzi kumba unotadza ndo zvakafanana newe ndokwanisa kutokusiya wakararako ndo andaenda kuhotera ndonospenda night ndiriko kuhotera ndega hatisi yei yanyati yanyati hausi kuiziva ngatitaure imwe mai jeremaya unoaziva uri slow imwe yacho ya mai jeremaya iwe uri slow iwe unyazi ziri kuitika musaka titega ndikuzoona uri slow mani vamwe munoswera pasocial media hazvina basa nyange sei patv vanobuda vari mai jeremaya hauvazivi mai jeremaya Jeremiah vaniko?
Chiiko Jeremiah izita rekudhara re. Eh, sare kudhara but pane gist ndikukutipira usikuziva iwe unosa uri slow unorarama nyika ipiko iwe. Okay, hanzi chi mai Jeremiah. Mai Jeremiah akatozonosvika nekumakoti ka. Ndianiko mai Jeremiah vacho? Wamamai wekuZimbabwe uko. So
haiwe unosota iwe unoita wakachembera uslow mai jeremaya vakaenda kukoti shamwari yavo ikawatengesa ikaita judhasi
vange vabaita sei kuti vaende kukoti vangavaba here havana kuba mai jeremaya vakaitwa nhingirini wakabhaiswa okay saka saka zviri kunzi china majeremai

no anongoita imwe yaiya zvemafanisi fanisi zameno zvemaskitsi so oh, saka aita sei vane mwana saka pamwe nemunhu mwana wemunhupesaapa vanhu vaiti taitaiti mwana taitaiti mwana mwana yaasi wake ukaona zvakaita mhino nemuromo wacho wakabvaone kwenine mwana zviri zvakataurwa naira iwe unozikanwa nani kunozikanwa nani timusaura anozikanwa vanhu vane moto vanhu vanopisa nyati maizvemai taiti okay uda unogara kumba vana taitiri wadii kubvunza nyaya yandu agara kamai jeremaya here wadii kubvunza izvozvo unogara kamai jeremaya here majeremai vacho ndii ndokwanisa kutoenda ikoko handi handivazive ko kwanyaya todi kuti unoda kugarira nyaya dira senda kuhotera aiwa nyati awo asi murume ira wakutaurira murume ko chaiti muchi
o oh, taiti muka murume ehe murume asi kana ndinogarako kwataiti kumurume asi kwanyati hausi kutaura nezvako

munhu anonzi bill gates romuzira
ukutizono isi tikutaura vanhu vemuzimbabwe medu ini ndikutaura vanhu vemunyika medu iwe uri kutaura vanhu vekune dzimwe nyika okay ndatikuratize vanhu vacho
vanhu vandikutaura nezvavo atite zvetiktok vedu hauiti but pane asi unenge wanga waziva kuti ndikanzwa ndichiti majeremera kuzoti ndiava wakapira ndege kanezuro wakaflaya maijeri bari